Mela, miegħi għandi lill-Monsinjur Victor Grech u qed inkellmu dwar din il-White Paper dwar il-kannabis. Imma kif nagħmel kif tippermettili eh, f'kull programm, inkun nixtieq nikkumenta ftit anka jien u jiena nixtieq nagħmel tliet kummenti eh, fuq din il-biċċa xogħol. L-ewwel waħda hija illi nittama illi l-ħabsin illi hemm fil-ħabs minħabba illi nqabdu b'xi qasrija jew tnejn, u daw il-liġijiet ta' Malta, tajjeb, iwaħħluhom ħafna ħabs, nittama li daw neħilsuhom għax issa ħija qed ngħidu, tajjeb, hekk se tkun se tgħid il-liġi, illi it's ok li jkollok il-qsari, mela dawk x'għax se nżommuhom jagħmlu l-ħabs? It-tieni osservazzjoni li nixtieq nagħmel hija illi Qed niftaħru, u mhux ħaġa ħażina, li l-ħabs spiċċa issa mingħajr droga. Imma x'se jiġri fil-ħabs? Għaliex kif għandhom dritt ipejpu sigaretti dawn? Għax ikollhom in-nervi jgħidu dan l-affarijiet, u hekk għandu jkun forsi, m'għandi għalm. Allura dawn se jibdew issa ipejpu l-ħaxixa? U t-tielet, u l-iktar importanti għalija, issa se nispiċċaw tajjeb jew ħażin, li imħallef, per eżempju, jew maġistrat jista' jieħu ġojn Tnejn filgħodu, Tlieta u mbagħad imur biex jaqta' s-sentenzi. Jiġifieri dan se jkollna sitwazzjoni fejn il-maġistrat ikun għadu kif ħa ġojn jew tnejn u jibgħat il-ħabs lil min per eżempju nqabad jixxi l-cocaine. U f'liema ħabs qed tibatuhom. Nafhem. Mons. Il-White Paper tenfasizza ħafna illi t-tfal ma jistgħux ikunu preżenti, ma jistgħux jarawha di trid tkun moħbija, dawn il-pja, dawn l-erba' qsari, mhux ħaġa tajba dik. Ħa ngħidlek, ara. Dil-White Paper irridu noħduha fil-kuntest tal-familja Maltija għaliex dawn iż-żgħażagħ fuq 18-il sena 'l fuq li qed jikkunsmaw il-kannabis qed jgħixu fil-familji l-biċċa l-kbira tagħhom. U aħna nafu li l-biċċa l-kbira tad-djar tagħna huma apartamenti llum il-ġurnata u mhux xi vilel bil-ġonna li jkollok fejn tagħmel dawn l-affarijiet. Jiġifieri immaġina, appartament fejn għandek nies fuq xulxin, Fejn għandek kmamar ma tantx tista' tissepara fejn sa tpoġġi dawn il-pjanti biex it-tfal ma jarawhomx. Impossibbli. Impossibbli. Inti qed tihom il-faċilità li jagħmlu erba' pjanti u m'intix qed tikkonsidra l-fatt li ħafna żgħażagħ qed jgħixu ma' familja, ma' ħuthom oħrajn li huma iżgħar minnhom, ġol-istess familja, Qed tifhem? F'ambjent li jkun iktar ċkejken u magħluq li hu diffiċli ħafna biex ittera' dawn il-pjanti. This toħloq ħafna problemi bejn miżżewġin. Nagħtu każ, l-omm tikkonċedi lit-tifel li jagħmel erba' pjanti u l-missier ma jridx. B'dan se jkun hemm konflitti bħal dawn. Jien ngħid li l-maġġoranza tal-ġenituri ma jkunux iridu li uliedhom jagħmlu pjanti fid-dar. Jien hekk hekk hekk il-feeling li għandi bħalissa. Naturalment issa tiġi l-idea, għax jiena naf sa jiġri, illi min ma jistax jikkultiva daw il-pjanti fid-dar, ikun hemm post fejn jista' jikkultivhom, jew imur għand ħabibu jikkultivhom għandu. Diġà qed tiċċirkola l-idea li jkun hawn social clubs fejn tmur toqgħod tpejjep ma' sħabek. Diġà magħhom inti skieku jkun hemm social clubs qegħdin għalihom jagħmlu huma.
Jiena jiena ma hekk issaqsili naqbix ngħidlek le. Ma naqbix. Għaliex ma taqbix ma' social? Ifhimni għaliex eh, l-ewwel hekk għandek social club huwa post pubbliku. Jekk jiena qed nintaqa' anke ma' sitta tmini oħra minn dak post pubbliku sar, m'għadux post privat. Jiġifieri diġà jmur kontra n-notion li hemm fil-White Paper stess li tgħidlek li ma tistax tpejjep postijiet pubbliċi. Jiġifieri dawn wieħed irid joqgħod attent minnhom dawn l-affarijiet. Barra minn dan ma ninsewx l-insistenza li ma jpejpux quddiem iż-żgħar, il-minorenni, qed hemm għaliex fl-aħħar survey li saret fuq il-minorenni, tfal taħt it-tmintax-il sena, sirna nafu li f'Malta hawn erbatax fil-mija li jmissu d-droga. Erbatax fil-mija minorenni! Tant hu veru li Caritas, bħalma taf, sa tiftaħ ċentru minn hawn ftit xhur oħra għall-minorenni. U bħalissa, bħalissa għandna diġà 23 minorenni li qed jippreparaw irwieħhom biex jidħlu f'dan iċ-ċentru. U l-Gvern min-naħa tiegħu tana somma sustanzjali ta' flus biex jgħinna ħalli niftħu dan iċ-ċentru. Allura xi wħud jgħidu, imma kif il-Gvern qed jagħti l-flus biex jinfetaħ ċentru għall-minorenni u fl-istess ħin qegħdin ngħidu ntellgħu l-kwota ta' kemm għandek ikollok pussess tad-droga f'idejk? minn 3.5 għal 7 plus il-pjanti. Jiena qrajt għall-white paper darba tnejn tlieta biex nipprepara għal dal-programm. Ma fhimtx eżatt minn fejn forsi tista' tilluminana inti. Minn fejn se jixtruha di? Dik oħra. Dik oħra. Minn fejn kienu jixtruha qabel hu? Minn fejn kienu jixtruha qabel? Għaliex daw hawn nies apposta biex ibiegħu, u inti tkun taf għand min għandek tmur. Inti li ġralek issa li l-marki tollejtu, għaliex qabel kien sa 3.5 fil-mija jekk tinqabad possess ma tkunx penalizzat u issa tela' seba' plus il-pjanti. Ġifieri issa in-nies jistgħu jitħajru. mhux bilfors, mhux bilfors, ma jistgħu jitħajru li jikkunsmaw iktar, għax għandhom ċans ikbar li jikkunsmaw mingħajr ma jkunu penalizzati. U allura id-demand sa tikber mhux tixkien, għax hawn min qal id-demand sa tixkien, id-demand hemm iċ-ċans li tikber. Għaliex jekk jiena nista' jkolli fil-pusess tiegħi sa seba' grammi, ifisser li jiena rrid nipprovdi seba' grammi. Imma allura x'tissuġġerixxi li minn fejn ilhom iġibuha, jekk mhux minn għand dawn id-dealers? Issa diġà qed tiċċirkola l-idea li jkun hawn ħwienet apposta li jkollhom il-permessi li jistgħu jbigħu d-droga. Din mhix qiegħda fil-White Paper ta', imma Diġà qed tiċċirkola fl-imħuħ. Taqbel ma' Għax daw ħaġa ġġib oħra. Infatti jiena nħoss li din il-White Paper hija pass 'il quddiem għal liberalizzazzjoni iktar miftuħa tad-droga. Jiena jiena nara fiha daqsxejn dan il-periklu. Xi qed tgħid jiġifieri li mbagħad jibdew isiru. Li tista' tkun ikun bieb miftuħ biex 'il quddiem, forsi mhux 'il bogħod ħafna, il-liberalizzazzjoni tad-droga tkun iktar miftuħa. Moss, jiena, jiena ninkwieta illi jekk il-ħaxixa se nagħmluha li tista' jkollok ammont u ma jiġrilek xejn. Ekku, dik oħra. Imma il-cocaine le. Mhux qed ngħaddu messaġġ, jiġifieri jiena hekk xejn naqbel li jkunu kollha legali, għaliex mhux qed nagħtu l-messaġġ illi dina tajba fil-fatt Tista' tagħmilha. Liż-żgħażagħ u lit-tfal qed ngħid. U l-oħra, ħażina, la issa ddeċidejna. It-tieni punt ma' dan huwa, I mean, jekk jien għandi dritt noqgħod id-dar inbigħ b'joint, għaliex m'għandix dritt noqgħod id-dar ma nfixkel ħadd u nieħu linja kok?
Ħa ngħidlek, dina, dina, e, hemm differenza, hemm differenza. Il-kanabis hija ħaġa, il-kokaina hija ħaġa oħra. Kokaina hija droga psikoattiva, filwaqt li l-kannabis tista' ssir psikoattiva jekk ikun hemm iktar minn 0.2 THC fiha. Pija hija leċita anki skont l-European Court of Justice, jiġifieri dik fuq il-kokaina m'hemmx deċiżjoni, imma fuq il-kannabis hemm. Ngħiduha kif inhi. Ġifieri hemm daqsxejn distinzjoni bejniethom, però t-tentazzjoni tiġi għaliex ikun hawn min jgħidlek, tajjeb, dawn jistgħu jkollhom seba' grammi u erba' pjanti fid-dar, fil-pussess tagħhom mingħajr ma jeħlu. U jiena, jekk ninqabad bil-kokaina, nispiċċa penalizzat. Di, biha, ikun hemm min. Però m'aħniex qed nitħaddtu fuq l-istess ħaġa, eh? Ġifieri l-livelli huma differenti. Tifhem? Il-kokaina daħlet ħafna fil-pajjiż, kulħadd jaf. Qed eh, nitkellmu fuq żewġ drogi differenti. Eh, imma imma il-libertà tiegħi li nagħmel ħsara lil innifsi bil-ħaxixa għandha testendi għal-libertà tiegħi li nieħu l-kokejn. Mhix l-istess, allura ma le, mhux l-istess. Jiena li jiena inħoss li għandu jkun hemm distinzjoni, fil-fatt hemm tiġa mhm. distinzjoni. U anka hawn min jgħid ehm, illi Il-ħaġa li tkun illegali tagħtik ċertu thrill. Dak veru. Dik qaluha anki ż-żgħażagħ tagħna. Iktar ma l-affarijiet ikunu illegali iktar tkun tridhom.
U allura, u allura mont. Però imma mbagħad il-bniedem taf kif inhu. Iktar ma ttieħi iktar irid. Anki dik. Infatti fil-problema tad-droga jiena rajtha f'dawn it-42 sena ċar. Ħafna nies jibdew B'ħaġa żgħira. Imma l-ewwel jibdew jeħduha darba fil-ġimgħa, fil-weekend, u mbagħad jibda jeħodha kuljum, imbagħad jibda joħodha qabel ma jmur għax-xogħol, imbagħad jerġa' jieħu joint meta jiġi mix-xogħol, imbagħad jerġa' jieħu joint qabel ma jorqod flaxija. Hekk hekk jibdew, il-natura tagħna hekk hi ta'. Iktar ma ttiegħek iktar trid. Jiġifieri jrid ikollna jrid ikollna kontroll fuqna nfusna. Hemm tidħol ir-responsabilità li ma nagħmilx ħsara lili nnifsi. Aħna għamilna tant f'dil-pandemija biex ma nagħmlux ħsara lil saħħitna. Qgħadna qgħadna ġimgħat sħaħ fid-djar magħluqin, ma morrux għand xulxin, ma mmissux 'il xulxin, ma nbusux 'il xulxin, ma ngħannqux 'il xulxin. Ara kemm sagrifiċċju sari, anki miż-żgħażagħ ma ma marrux flimkien biex jiċċelebraw, ara kemm kellhom ostakoli, ma setgħux imorru għall-isports, ma setgħu ara kemm sagrifiċċji għamilna għaliex inħossu li s-saħħa hija prijorità, tiġi qabel kollox. Ara kemm flus intefqu dan iż-żmien. Eh u mbagħad jiena eh saħħti narmiha? Narmiha saħti, dinha kontradizzjoni.
U taraha inti bħala, għax hawn min jgħid li hija gateway drug, jiġifieri li tibda bil-ħaxixa. Mhux kulħadd, mhux kulħadd. Nagħmlu ħażin meta aħna niġġeneralizzaw. Ngħidu li jekk tibda sa tgħaddi għal drogi oħra. Kien hemm min beda rregola l-ħaġa, ma esaġerax fiha u baqa' fuqha biss. Kien hemm oħrajn li għaddew. Għedtlek 92 fil-mija tar-residenti li għandna fil-ħames djar bħalissa, 92 fil-mija bdew bil-kannabis. Illum il-ġurnata ġew għandna għaliex inqabdu fuq drogi oħrajn iktar iktar qawwija. Jien niftakar storja ta' mara li ġiet għandi u qaltli li kellha t-tifel illi tant dat-tifel kien bravu illi kien inġinier internazzjonali fuq ajruplani internazzjonali. U f'daqqa waħda dak iż-żmien il-gvern ħareġ regola li tgħid illi biex inti joħorġulek il-pass biex tidħol l-airport, fejn ovvjament da jmur jaħdem f'pajjiżi differenti inkluż Malta, trid tippreżenta l-fedina penali, mhux il-kondotta imma l-fedina penali. Issa dan, meta kien żgħir, meta kellu 16, kien tilef il-portmoni, ruħ tajba sabitulu, ħaditu l-għassa, il-pulizija bagħtu għalih biex ituh il-portmoni, qalulu da tiegħek, qalilhom iva. U kif ħadu qalulu għax sibna Rażina sibna tal-kannabis u allura se narrestawk issa fuq dan nitkellmu snin ilu sewwa, ħa narrestawk fuq din. U dan, jiġifieri, kien se jneħħulu x-xogħol, eh, jiġifieri, għax ma setax jippreżenta għax dik kellu miktub fil-kondotta illi nqabad bil-ħaxixa. Ġitu ħażin dan telef il-portmoni. Niftakar kont mort u qed insemmih apposta Ċempilt kont u kellimt il-Ministru dak iż-żmien Chris Said, għedtlu ma da se, ma jista', u ħadaha ħadha bis-serjetà u u qal le, le, u Alla jbierek illum, jiġifieri fjorixxa, jiġifieri għalkemm, jiġifieri in a way il-White Paper f'das-sens qed tneħħi dal-periklu illi ma nispiċċawx. L-ewwel nett aħna il-dekriminalizzazzjoni għall-pussess personali Jiena naqbel miegħu, dejjem qbilt miegħu, mhux issa, minn dejjem kont qbilt miegħu. U l-liġi li daħħal Owen. U bdejt naqbel miegħu qabel ma bdew joħirġin il-liġijiet u l-emendi tal-liġijiet. Għaliex dan meta għamilt l-ewwel dar jien, fl-aħħar tat-tmeninijiet, jiġifieri altru li nemmen. Mons, mons, bilforsi temmen. Dak iż-żmien Kien hemm il-partiti jiġġieldu biex iġibu l-voti, di l-verità. U joqogħdu jgħidu gwerra kontra droga, gwerra u l-gwerra kontra droga biex jimpressjonawna biex nivvutawlhom. Żiedu l-pieni b'mod allarmanti. X'ħadna? X'ħadna, Mons? Billi tfajniehom il-ħabs. Iktar nies jieħdu d-droga. L-unika ħaġa li naqset, l-età tat-tfal li jieħdu d-droga, dik il-verità. Falliment totali, ġifieri, il-ħabs. Guido de Marco, meta kien President, ġo Xarabank kien qal, Ħadd, l-ebda persuna, illi tieħu droga m'għandha tispiċċa l-ħabs. L-ebda persuna. U inti kont qed tgħid l-istess. Basta ma jkunx jittraffika fl-istess ħin. Mhux hekk. Għax imbagħad ikun hemm min jittraffika barra li jieħu. Ekku. Ekku. U hemm min jittraffika u ma jieħux. Hemm u għalhekk. Jiena dika l-iktar l-iktar li li timpressjonani wkoll. Id-direttur id-direttur tal-Caritas jgħid hekk, jgħid, il-prezz se nħallsuh. Il-prezz ta' din il-White Paper se jħallsuh iż-żgħażagħ li għalihom se tkun iktar faċli li jużaw, dawk li jispiċċaw dipendenti fuqha u b'sintomi mentali, il-familja qed nitfgħuha fi sqaq minħabba l-użu. Naf li hemm interessi kummerċjali wkoll li jimbuttaw għal aktar legalizzazzjoni. U l-interess ta' wliedna? X'tikkummenta fuq dan? E, ifhimni, e, e, jista' jiġri hekk, jista' jiġri hekk. Jiena li tinkwetani kif sa jsir l-infurzar tal-liġi. Aħna Malta dejjem konna dajfa fejn jiġi l-infurzar ta' liġi. E, u nifhem li qegħdin nabbu żejjed e, l-pulizija u l-armata għax dejjem impoġġulhom fuq spallejhom affarijiet oħra li jridu jagħmlu. Imma kif se tinforza l-liġi, pereżempju, fejn jidħlu ħaddiema? Is-security fuq il-post tax-xogħol. Immaġina tkun qed tħaddem parti ta' nies inti u ma tafx minnhom min filgħodu daħallek imdamdam. għaliex ħa ġorn, tnejn, tlieta qabel ma ġie, inti ma tkunx taf, anki dik se se jkun diffiċli ħafna biex tinforza l-liġi. Bħalma se jkun diffiċli ħafna biex tinforza l-liġi fejn jidħlu l-pjanti. Għaliex il-pjanti hemm threshold ta' perċentwal ta' THC. li jrid ikun fihom, hekk jaqbiż dak il-perċentwal, isiru projbiti. Jiġifieri da min se jagħmilhom dawn l-investigazzjonijiet fuq il-pjanti? Eh, hemm ħafna affarijiet xi tgħid. Meta ltqajna semmejtli meta ltqajt ma' dawn ir-residenti, storja ta' dik il-mara, ta' dik it-tfajla li qaltlek il-familja tagħha, dwar il-familja tagħha. Il-familja tagħha, ħa ngħidlek, dak li għedtilkom li trid tikkonsidra dejjem il-medical history tal-familja, qalt li jiena, mara miżżewġa, alright, kienet weħlet il-ħabs ukoll fuq hekk. Qed tagħmel programm bħalissa, għandha ġuvni, tifel tagħha. Qalt li jien trabbejt f'familja fejn missieri u ommi kienu jieħdu d-droga. Kellha ħuha jieħu d-droga wkoll. Allura naturalment hi mxiet b'xi mod magħhom jew ġiet influwenzata mill-ambjent tad-dar, għax l-ambjent tal-familja importanti ħafna. Qaltli però, qaltli kieku t-tifel tiegħi kellu jiġi għandi llum u jgħidli li jrid jieħu d-droga jew idaħħal pjanta ġod-dar, sa noġġezzjona. Nirringrazzja 'l Alla, qaltli, li għandi tifel li qatt ma miss ma' droga. Jiġifieri minkejja li da ġej minn din il-familja kollha, dat-tifel ħareġ il-kuntrarju tagħhom. Imma għandha raġun tgħidli hekk. Mm. Għaliex din għami xofa kif sa nħalli l-ibni jidħol ġoddar bil-pjanti tal-kannabis meta nafs jien minn xiex għaddejt.
Moż, inti meta bdejt kont teddida. theddida għal dawn il-pushers li kienu qed jagħmlu u għadhom jagħmlu l-belli ewro llum, dak iż-żmien il-belli liri, u kienu anke għeddewk illi joqtluk. X'kien ġara eżatt? Fimni, dana taf inti jiena kont l-ewwel vuċi Malta li bdejt nitħaddet fl-aħħar tas-sebgħinijiet u mbagħad mhux bdejt nitħaddet biss, Fit-tmeninijiet bdejt niftaħ iċ-ċentri ta' riabilitazzjoni. Kelli programm fuq ir-radjo Malta darba fil-ġimgħa, kont nitħaddet fuq hekk. In-nies kienu jsaqsuni l-mistoqsijiet, jien kont iwiġibhom. Naturalment kien hemm nies li għandhom dan ix-xogħol f'idejhom, qed jaqilgħu l-flus minn fuq id-droga, minn fuq in-nies, li ma ħadux gost bija. Rawni vuċi li sa tħawadhom. Allura bdew jibgħatlu l-ittri, l-ittri mhumiex iffirmati, jiġifieri anonimi. Imma kien hemm ittri anki ibsin ħafna fejn għeddewni li joqtluni, jiġifieri. Mela.
Meta għedt fuq ir-radio ħa nagħlqu b'di, fakkartni f'ommi, illum għandha d-dimensja. illi kienet tisimgħek b'mod reliġjuż, eh? U, u kienet tgħid, jiena Dun Victor vera jogħġobni għax vera jagħmel problemi sbieħ. Għax inti anke l-problemi kien jirnexxilek b'xi mod tagħmilhom sbieħ, probabbli bir-risposta li kont tagħti. Mons, jiena nixtieq nirringrazzjak mhux għax ġejt hawn. Nirringrazzja lilek.
Nirringrazzjak għax-xogħol enormi, kbir ta' dedikazzjoni illi għamilt favur is-soċjetà Maltija. Grazzi ħafna. Grazzi.
Jaa għala seba' grammi, ġifieri għaliex mhux ħamsa, għaliex mhux sitta. Jien ngħidlek il-pusher vera tieħu pjaċir b'dil-white mela. paper. Ġifieri qed ngħidu lit-tfal ma jistgħux jitilgħu fuq il-bejt. Jista' jkollok maġistrat jew mħallef illi jiżirgħu l-pjanti d-dar mhux hekk? Il-white paper tal-ħaxixa. Niċċelenġjaw lil min kitibha dalwaqt.